na ɛmea amen nti ba no saa no a na wahu sɛ deɛ awurade ahyɛ no ɛna ɛwɔ sɛ ɛdi soɔ amen ɛnyɛ nni awu na ɛnyɛ nsɛ awadeɛ nko awo honam fam no sɛ wode ɔde anoma de di kɔm no yɛka mpaeɛ a abuadadeɛ nyankopɔn sɛ wɔpɛ no a Isaiah 58 no ɛda Isaiah 58 verse number 2 na Israelfoɔ no fii sɛ ɔmo mpaebɔ ne ho bɔ no yɛ mpaebɔ pa Onyankopɔn se dabi. Yɛka mmuadadie paa no a a wode bɛdi ama wɔ woaso Nyankopɔn ani no a, Nyankopɔn ka kyerɛ Isaiah 58 verse 2, ɔse, Ɛwom, wɔhwɛ me da biara. Ɔse, ɔmo sɔre da biara hwehwɛ ɔno Nyankopɔn no. Ɔpɛ sɛ ɔhunu m'akyiri kwan. Sɛ obi hɔ, obiara pɛ sɛ ɔhunu Awurade akyiri kwan. Sɛ gyama. Na the way a yɛsi bu sɛ Nyankopɔn no, wɔse akɔyɛ sɛ gyama. Ɛyɛ ɔman bi a wɔdi asɛntenenee. Ɛyɛ ɔman bi a ɛmu sɛ yɛdi asɛntenenee. Na wɔnya Onyankopɔn asɛdeɛ. Na Nyankopɔn asɛdeɛ nso ase yɛnyaeɛ, sɛdeɛ yɛsi abɛtena no ma yɛsu frɛ Awurade no. Asɛdeɛ Nyankopɔn seɛ no nyinaa no, yɛayɛ. Nti sɛ John 15 vs 7 no se sɛ Nyankopɔn asɛm tra yɛn mu a. Yehu sin ade a ɔbɛyɛ. Nti deɛ ɛbɛyɛ yɛasi aba ha nom no, asɛ Nyankopɔn asɛm no atie mu ama. Nti na yɛatumi ayɛ bold abɔ Nyankopɔn nan ase. Woyɛ First John 3:22 nso a, wɔse adeɛ bi a yɛsi Nyankopɔn nkyɛn no yɛnya firi sɛ N'asɛdeɛ no yɛdi so, na ɛyɛ deɛ ɛso na ɛnyɛ. Amen. Ɛnti wɔ sɛ wobɛka sɛ yɛyɛ ɔman bi a Gyama yɛn de Nyankopɔn pɛ so kɔɛ. Na wonya Onyankopɔn ahyɛdeɛ. Na Nyankopɔn ahyɛdeɛ nso yɛnya nyaeɛ. Obisa Noa atɛntenenee. Yɛbusa Nyankopɔn nom atɛntenenee. Ɔpɛ sɛ obi nkyɛn no. Nnipa pɛ sɛ yɛbɛn Nyankopɔn. Na wɔka sɛ. Na asɛm wei na yɛn ano yɛka. Adɛn nti na yɛdi mu ada. Adɛn nti na da biara no yɛbɔ mpaeɛ. Aha. Na wohunu. Na Nyankopɔn hu. Yɛbrɛ. Wei ne nsɛmbisa a ɛyɛ a na yɛbisa. Verse four. Four no. Aha. Hwɛ. Aha. Hwɛ ɔhan no ntɔkwapem. Wɔse, ɔham ne ntɔkwapɛ mu no. Ɛna edi mmuada. Ɛna na edi mmuada. Meka sɛ, ebia woba, wo ne obi atwa so. Wogye sɛ wo ne no ntam asɛm, wabɛtena ho sɛ wosua afrɛ Awurade. Meka sɛ, fa bi a woafa wo kuruku anɔpa bɛda mpaebɔ mu. Ebia wo ne obi yɛ aka da mpaebɔ mu. Nti wɔse, ɔham ne ne ntɔkwako mu no, na ɛyɛ a na edi mmuada. Mobɔ turuku atirimmɔden so. Atirimmɔden so, ntɔkwako. Ɔno nam kwan sɛ ɔba mpaebɔ no ara no obi twa no ako n'akwan mu a ɛyɛ na wato nti ɔrepo asɛm sɛ oo sɔɔ hɔ mekɔ aba na ɔde abɛgyina mpaebɔbea na ɔrebɔ mpae nti saa mpaebɔ wei no Nyankopɔn se wei nyɛ mmɔdabi a ɔpɛ amen mmɔdabi a Nyankopɔn pɛ paa ne wɔ hɔ ɔn sɛ woto wɔn hwɛ wiase a ewiase sesa so ɔho ewiase kyɛngye o Wiase sesa paa, na sɛdeɛ Daniel kaeɛ no, wɔse berɛ no ba ne saa no a, mmadwemma pɛ na ɛbɛhunu saa nneɛma wɔ wiase. Mmadwemma pɛ na ɛbɛhu. Amen. Amen. Ɛna anɔpa na metie Radio Ghana, na me werɛ hoo saa. Kɛsɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ wiase nyinaa no kyerɛ sɛ, kɛsɛ yɛse ɔkwasea, wode Proverbs 20 verse 11. Ɔkwasea koraa no, sɛ nka wonim dɔko na avena. Ɛtoɔ no ase no nkwampa mu taa da bɛ, aben. Deɛ ɛkɔ so biara kyerɛ sɛ ɛkyɛm no mmienu sɛ ɛsɛ di ɛnneɛma policies ɛba out nyinaa kugu kyɛm no mmienu seesei na wɔ sɛ ɛɛ sɛdeɛ Philippians three verse nineteen ne ka sɛ ebinom so mɔmu yɛ funu no yɛ ne verse twenty no wɔ sɛ yɛyɛ maa ebu no wɔ soro ti kyɛm no mmienu no twɛ da sɔre a deɛ yɛadwene ho ne sɛ dɛn na ɛbɛyɛ a ɛsoro no mu di ntua no yɛ din bɛtumi akɔ mu. Nka wei yɛ me no mmienu daakye na yɛkae kyerɛ ho abɛ ne abɛ biara. Nanso no, bɛ wiɛ sɛ bɛhwɛ no na honam fam mu daakye ne nneɛma bi no nso ɛsɛ ɛhyɛ akoma so. Woka Luke 21:34 nso a, Yesu ka kyerɛ asuafoɔ no sɛ, Monhwɛ mo ho yie na kotwa ne nsaborɔ ne nkwa yi ho nneɛma ho dadwen no anhyɛ mo akoma so. Na sɛ ɛba no saa a, da no ba bɛto mo sɛ fidie. Enti, yɛnhwɛ ho yie paa na yɛnyɛ very careful. Ɛfiri sɛ Proverbs 20 verse 11 no, wɔkaa asɛm bi, wɔsɛ. Abɔfra mpo, Wɔse akora ketewa bi wɔnom a ɔse wohwɛ ne life din a ɔha wɔde ne nneyɛɛ na ehu no. Ɔn sɛ obi tumi redi ne ba naa sɛ akora wɔ dede a otumi osua no a ɔpɛ bekyere bekyere no onyin a ɔbɛyɛ technician anaasɛ ɔbɛyɛ engineer ampaniampa ara no na saa adwuma no onyin a na wayɛ. Wɔse abɔfra no wɔde ne nneyɛɛ no yɛ ne de na ehu no na ehu no sɛ n'adeyɛ bɛyɛ yie na atene. Ɛsɛ daakye n'adeyɛ bɛyɛ yie na atene. Enti ɛkyerɛ sɛ. Science no a Nyankopɔn de ama yɛn no, sɛ yɛyɛ ka se yɛrehwɛ a, yɛbɛtumi ahunu brɛko a ɛwɔ mu yi. Amen. Amen. Seesei, nneɛma nenam esum mu a ɛne mframa mu a, worehwɛ Daniel twerɛfoɔ, tie asɛm a Nyankopɔn nam Daniel so kaeɛ. Na yɛn ara a yɛgyina hanom a yɛreka saa asɛm no, anyɛ sɛ yɛka no koo daakye no, yɛwɔ akatua bi wɔ so. Amen. Amen. Saa akatua no nti na na me ani bere. Dan no dɛ Proverbs ɛyɛ Proverbs three no kan no ansa na wɔabɛ kan. Na m'adwen ma bɛsene sene wiem hyerɛn. Tie no yie paa o, wɔse atemmuda no duru a, yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a wɔn yɛ mmadwemma, ayɛ sɛ Matthew seven verse twenty one. Ɔse, ɛhɛn, twenty one. Twenty one, ɔse. Obi a ɔse me sɛ Awurade, Awurade, ɛyɛ. Ɛhɛn. Nna ɔbɛkɔ ɔsor Ahenni mu, na dza ɔyɛ dza ɔwɔ sor no, n'apɛdeɛ. Ntsi woba verse twenty four a, Ɔse obi a ɔtse me nsɛm. wɔse obi a ɔtse Nyankopɔn nsɛm Na ɔyɛ no. na ɔdze asɛmpa na wɔatse no yɛ adwuma no, Yɛde bɛyɛ to ɔbadwemba a. yɛde saa nyimpa korɔ no kɔmpɛɛ ɔbadwemba Ɔto n'aban wɔ bepɔ. a ɔto n'aban no wɔ ɔbotan so. Yes. Woyɛ First Corinthians chapter ten verse one to four na wɔse ɔbotan ne hwan? Kristofo. Ntsi obi a wo no wotse Nyankopɔn asɛm a wodzi soɔ no, Wo deɛ no kɔn pɛ ɔbadwemma bikɔ fapem no a wo nsi no esi Kristo no so ɛna sɛ Kristo no na ɛyɛ wo fapem no so a nsuo biara nni hɔ na obetumi ayiri afa so a ɛde no bɛhwe ase na wo a woyere na woyɛ sɛ asɛmpa no wobɛte na mmom wobedi sɛdeɛ wowo pɛ a sɛdeɛ Roman ten verse three ka sɛ Ebinom wɔ hɔnom a wɔnnim Nyankopɔn ho mmɔdenbɔ, but wɔpɛ sɛ wɔn ade wɔn atɛnee na esi hɔ, nti wɔmmrɛ wɔn ase, sɛ Nyankopɔn ɛka sei a, ɔse wɔn deɛ me menhu no sɛ wɔyɛ no sei a, ɛyɛ ɔno no deɛ ɔno bɛtumi ayɛ no, ne tenenee na ɔno bɛtumi adi soɔ no na ɔno ɔde si hɔ, na ɛnyɛ deɛ Nyankopɔn aka no sɛdeɛ. Onyankopɔn pɛ. Amen. Hwɛ vɛ vɛ ɛɛ verse three no kan to aseɛ hwɛ adeɛ. Wɔse, M'adwemma bɛhyerɛn sɛ ewiem hyerɛn. Wɔse, M'adwemma bɛhyerɛn sɛ deɛ ewiem yɛ dɛ bɛn? Ɛhyerɛn. Kɔe. Na ɔno ɔda nnipa bebree kɔ trenee mu no. Aha ne asɛm no o. Wɔse, Wɔn a wɔda nnipa bebree kɔ dɛ bɛn? Trenee mu no. Daakye ɛbɛyɛ dɛn? Bɛyɛ sɛ nsoromma daapem. Ɛno hɔ, me no da no m'ani abere no. Nti wokuta saa adwuma wei awɔ adwuma kɛseɛ. Wɔn a wɔda nnipa pii kɔ tenenee kwan soɔ no, Bɛyɛ sɛ nsoromma. wɔbɛyɛ sɛ nsoromma. Daapem. Daapem, James five nineteen. Bɔhyɛ bi wɔ hɔnom de ma wɔn a wɔkita Nyankopɔn asɛm kyerɛkyerɛ nnipa. Ɛno nti na Peter yɛɛ kunu a na ɔgyina mu, sɛdeɛ Adiyisɛm two verse ten no ka sɛ, Di nokorɛ mu kɔsi deɛ ɛba deɛ, owuo. Ɛnyɛ sɛ ɛbɔ sotorɔ baako a na ɛbia mu sɛ ɛba a na wodenan sɛ mennim no da. Peter yɛɛ bi pɛn. Amen! Ntsi wohwɛ Luke seventeen verse four kɔ ewiei no a, Yesu ka asɛm bi kyerɛ hɔn, asɛm a wɔkaa nye no, sɛ ne nã to gyedie mu. Mbrɛ a yɛdur saa ber yi no, sɛ wɔbɔ mpaeɛ na wɔammfa sikasɛm no anntoɔ kakra na wɔammisa gyedie, gyedie, gyedie, gyedie sɛ Nyankopɔn to gyedie no mu a, honam fam no, dza wɔpɛ no wo nsa betumi aka no honam fam. But Matthew sixteen twenty six so, ɛyɛ caution kɛseɛ sɛ, sɛ onya wiase nneɛma nyina wie na daakye ɔhwerɛ wo kra so a, Mfaso bɛn na abenya? Ɛnna ɔsan bisa wo sɛ, dɛn bɛn na wobetumi de ama Nyankopɔn de akyɛngye wo kra? Because atemmu da mu no, aber a Nyankopɔn bebu atɛn sɛ yenyim sɛdeɛ ho nneɛma si teɛ a, ɛnyɛ abodwoɔ so o. Efisɛ Nyankopɔn ne Elijah rebɛkasa kɛkɛ. Wohwɛ ɛɛ First Kings chapter nineteen no a, wɔne Elijah rebɛkasa kɛkɛ mpo a abufuo biara nni mu no, nsɛnkyerɛnne ne aprannaa ne asasewosoɔ yɛ baa mu no, na ɛnyɛ asɛm ketewa. Elijah koraa mpo hu sɛ yes, biribi wɔ hɔ. Hmm. Adis ayi ɛ ɛlɔ twenty verse eighteen so wɔn yi ne mmaa nsɛm adidi akyerɛ Israel amaman ne nyɛ yize. Nyɛ yize. Ɛnyɛ asɛm ketewa koraa o. Saa tam sena abufuo bi anim na yɛ anigyeɛ so na ne mmaa nsɛm nkyerɛ ɛkyerɛ Israelfoɔ. But ansa nyɛ akɔn voice bɛba no deɛ edi anim no nyɛ asɛm ketewa. Na wɔn nyinaa akyi na hmm. Psalm fifty verse three sɛ Nyankopɔn si wɔ ba bɛbu atɛn. Na ɔgya dane mu osi ade. Na Isaiah sixty six verse six ne sɛ. Na afei obu atɛn no, wɔde abufuhyeɛ na ɛba. Na obi a ne bo mfuiɛ mpo na Israelfoɔ dwane a, da ne bo fu, dɛn na ɛbɛtumi asie? Te na Adiyisɛm 2011 se, Deɛ ɔte ahennwa no soɔ no, ɛsene wɔn gyina asase mu redwane wɔn anim. Wo so nyɛ Captain Planet a na watu. Na asase yi dwane a ɔsoro dwane, wobɛgyina hefa? Na wɔbɛfa bɔne nkyɛ daa. Wɔse atemmu da mu no, abɛn no bom sɛ yɛɛ kurokurow a, aburi mountains bɛtu akɔhwe baabi. Ɔbɛpere sɛ wɔredwane afi deɛ ɔte ahennwa no soɔ no anim. Ɛdɛn nti saa o? A ɛyɛ a na nyamesom no, yɛnsom no sɛdeɛ ɛho mmara no teɛ, na mmom yɛsom sɛdeɛ yɛn yɛbɛtumi asom no. O me deɛ me mehu ne sɛ wei ne sɛ yɛnyɛ hwee. Saa na teɛ, wo sɛdeɛ wosi hu no no. Nyankopɔn de kan Galatians 5 verse 8 sɛ, Ɛnyɛ mo nso mo adwene a ɛda mo tirim no, ɛne Nyankopɔn adwene. Nyankopɔn koraa ka kyerɛɛ Job plen sɛ abɔfo a ogu soɔ no yɛ Job fifteen vs fifteen ɛna four vs eighteen. Wo bɔfo baako koraa si asesie yi a yɛn nyinaa bɛtumi adwane. Ba ɔbɔfo a ogu soɔ no ho koraa mpo Nyankopɔn se wɔn no ɔɔfa adwene a wɔn ka nto wɔn ka ho. Ɔɔfa plants a bɔfo who are you? Amen. Amen. Bɔfo mba asaase yi so a na ehu wɔn ano yɛ wosowoso na ɛsoro wɔn ntwa hu. Wɔn nyɛ obia saa. Bɔfo abɔfoɔ bebrebe wɔ soro wɔn nhu Nyankopɔn anim da. Obi ntumi nhu no da. Gye Messiah no pɛ. Apart from no obia ni hɔ. Saa abɔfoɔ wei koraa ba asase so a yɛwuwu na abɛhyɛ. Amen. Amen. Deɛ oyi ne ho adi kyerɛ Moses no bɔfoɔ so kwa na Moses dwane. Hmm? Bɔfoɔ mpo na Moses dwane. Na adeɛ adeɛ Messiah no bɛpie afiri soro so bɛbu atɛn no ɛnyɛ yize. Ɔba first na animonyam no ogyaa ne soro hɔ nti yɛn ho sɛdeɛ ɔteɛ. Ɔhɛda first nyafoɔ dumienu no. Ɛnna oyii mo kyerɛe sɛ mommra mmɛn kɔ bepɔ no so. Ɛwɔ Matthew chapter seventeen verse one. Na ɔse, Mewɔ animuonyam bi wɔ soro na migyae, na mebɛkyerɛ mo sɛ muhu me saa no, menyɛ small saa. Na asɛm bi nti na magyae animuonyam no hɔnom a mabɛyɛ sɛ mo pɛpɛɛpɛ no. Mommɛn kɔ bepɔ no so na menkɔyi me animuonyam no nkyerɛ mo kakraa bi pɛ, na monhwɛ adeɛ. Na sɛdeɛ hɔnom te wosoo yɛn baabi a Peter ti kɔhyɛeɛ no, na ɛnyɛ yiye. Peter hwɛ dinn pɛ, pɛsɛmenkomu nya nti, ɔsee, Yɛse yɛtena ha yi ara. Ne yɛmmɔ sesee mmiɛnsa, na Wura bisa Thomas wɔ aseɛ hɔ, Bartolomeo ne Philip mo wɔ aseɛ hɔ. Ɛka Peter nko a, anka ɛnka soro hɔ ara. Nyɛ saa? Yɛse deɛ ɔno paa deɛ wɔnya. Nti Yesu ne wɔn nka hɔ, mommɔ mo nse bio. Na anka ɛyi ne nkɔyɛ wɔn tee no pɛ dea. Nanso na ne wura fi sɛ, Nyankopɔn aka sɛ, Deɛ wopɛ sɛ obi nyɛ ma wo no, ɛwɔ Luke six thirty one. Deɛ wopɛ sɛ ɛyɛ ma wo no, wo nso yɛ saa ma obi. Nti deɛ woahu no a w'ani agye ho no, yɛ a pɛ sɛ wo nua nso bɛyɛ dɛ bɛn, ɛbɛhu bi. Ae, dabi dabi, ɔse yɛn, yɛ, yɛ, ɔbɔ tere. Wo deɛ baako, Elia deɛ baako, ɛna Mose deɛ baako. Na kɛ sɛ wɔn ara tena hɔnom ara. Amen. Mesi ada mi zan bɛ pie na nye yize o. Abufuo na ya na ɛka ho asɛm na ya ɛɛ hwɛ na obi a ne hɔnom a wɔhunu Nyankopɔn n'ankasankasa animuonyam a wabu ne ho bem da. Wohwɛ Job 42 a, Job kaa asɛm bi kyerɛ Nyankopɔn sɛ na ɔde na wakye na Nyankopɔn nka kɛkɛ. Nanso afei deɛ, n'ani ahu Nyankopɔn animuonyam nti afei deɛ ɔno asakra n'adwene. Isaiah 6 vs 1, Nyankopɔn buee Isaiah anim a ne hunuu n'animuonyam no. Na Nyankopɔn somaa Isaiah kɔka kyerɛɛ Israelfoɔ sɛ, Mo ɔman nnebɔneyɛfoɔ, na ɔreka. Ɔno firi sɛ ɔno deɛ ɔno ɔte nti na yɛasoma no.

Na abɔnefoɔ, Ei, hɔ, n'abɔfoɔ no. Abɔfoɔ mpo. Ɔbu wɔn sɛ wɔtɔ mu. Bɔfoɔ koraa tɔ sin na wɔ. Na nkanto wɔn a. Na apu. Bɔfoɔ koraa a ɔno, Yɛde ogya na ɛyɛɛ no, Psalm 104 vs 4, Wɔse wɔde ogya na ɛyɛɛ abɔfoɔ. Bɔfoɔ wei koraa mpo a ɔno, Yɛde egya yɛɛ no mpo, Nyankopɔn nso, ne ho nyɛ dɛn? Ɛnte ma no? Yes. Job 15 vs 15. Job 15 vs number 15. Kɔe. N'akronkronfoɔ nso. Nyankopɔn se menka nkyerɛ wo sɛ, Nyankopɔn n'akronkronfoɔ mpo no. Ɔmfa ne ho nto. Nyankopɔn mfa ne ho nto wɔn so. Na ɔsoro ho nso. Ɛna ɛsoro hɔ nom nso. Ɛho nte n'ani. Amen. Amen. Hwɛ asotade a ɛsoro teɛ o. Ɛhɔ mpo ɛnte Onyankopɔn ani so. Hmm. Na how much more mene wo mmienu. Ɛno deɛ sɛ ɛbɔ mpa yɛ a, ɛni sɛ wobu ho bɛn wɔ Onyankopɔn anim. Because Abraham na ɔtene, batene a na ɔtene Onyankopɔn ani so a. Wotene wɔ nipa nipa mu no. Mmerɛ ɔde ato wɔ nipa fam no, ɛna wotene wɔ mu. Na Onyankopɔn ani so. Yesu kura sane baa fam Matthew 19 verse 16. Obi ka sɛ papa, ɔse hei, mɛsɛn na aba ha no deɛ, menyɛ papa, ɔbaako pɛ na ɔyɛ, ɔne Onyankopɔn. Amen. Ɛberɛ a aduru saa berɛ no, preaching a ɛkɔ, ɛkɔ so saa berɛ no, ɛnyɛ preaching a wobɛtie na w'ani agye wɔ ho, ɛwɔ sɛ wotie wie a, sɛdeɛ Acts 2:37 no, wɔse wɔte ansa na ɛyɛ dɛn? Ɛwɔ sɛ ɛwura w'akoma mu. Ɛnyɛ preaching biara so na wote bɛwura w'akoma mu, John 7:15. Preaching gu ahodoɔ tu. ɛna mark one twenty one hmm. printing gu ahodoɔ tu ɛne ba pɛ deɛ ɔka kyɛn sɛ ɔbɛyɛ yie na jeremia forty five na ewiase na ɔbɛsɛn na ɔyɛ yie wɔ ma hefa na ɛkorɔ hmm. ewiase na mu no yɛbɛsɛn no wotu mpɛ sika wɔ deɛ bɛntu mpɛ wo kra nkwagyeɛ yesu aba bɛka kyerɛ yɛn ɛwɔ matthew six twenty go yin sɛ wowɔ adapɔde ba bɛsiesia hyehyɛ no wɔ soro single room kura wo ne bi wɔ soro wowɔ ɛyi aburonsan tɔni sɛ ɛwɔ ha wɔ ani agye wɔn bɔbɔ kyɛn wɔ biara. Woyɛ Adiyisɛm three seventeen na ɛkɔ a, wɔse wo a woyɛ ɔdefoɔ no, wo ho ɔsere sɛ woyɛ onifura ne yɛ ohia ne yɛ deguani, na wopɛ sika paa, Adiyisɛm three verse eighteen, wɔse tɔ me nkyɛ sika a yɛabɔre ho wɔ gya mu, saa sika no a ɛwɔ Nyankopɔn nkyɛn a abɛtɔ no, yɛmfa honam fam nneɛma ne agyapadeɛ na ɛtɔ, yɛde ɔbra pa ɛna ɛna ɛ ɛ ɛ ɛtɔ saa sika no, ɛne aniduro a wode bɛyɛ w'ani yie na w'ani ahu adeɛ yie. Amen. Amen. Nansa yi ara enti mmara bi bɛkɔ parliament. Mmara bi bɛkɔ parliament nansa yi ara yi o. Mmara no nyinaa ne sɛ, aduan a Nyankopɔn abɔ sɛ wode ankaa ba hyɛ fam a, mfifiri ankaa. Efifiri ankaa no wie na sɛ wodi wie a, na woadua ankaa no aba no, na ankaa no aba no afifiri. Yɛfrɛ biribi sɛ GM food, Genetic Modified Food. Ɛno na ɛsɛ yi yɛabɛgye atom wɔ Ghana. Na ɛnya bɛyɛ mmara wie a, wokɔdua wo ara w'adeɛ normal Nyankopɔn deɛ wei no bi, ɛyɛ illegal. Nti wɔn ara Asantefoɔ na ɛka ti aba no, amango deɛ, bɔɔfrɛ deɛ, ɛɛ, kwadu deɛ. Ɔ, na ɛno na ɛwɔ sɛ wodua. Na deɛ awerɛho wɔ mu ne sɛ, wodua ade, ɛyɛ bɔɔfrɛ a, wodua wie a, na sɛ ɛso bɔɔfrɛ no a, wode bɔɔfrɛ no, na aba no ɛwɔ mu no, wodua a, ɛnyɛ yie. Gye sɛ wotaa kɔtɔ foforo. Amen. Ɛɛba parliament na nse yɛn, wobɛte ho asɛm. Prepaid meter, sɛsɛ na ɛyɛ adwuma. Ɛno date wo dɛ bɔ ne date fa to hɔ. Ɛbɛyɛ kakra no wɔ nsuo mita no bɛyɛ prepaid. Wo deɛ bɔ ne date edu hɔ a wobɛkae sɛ mekae. Ɛnkɔyɛ sɛ wobɛ use no abosom hɔ a wotua. Wɔn yɛ in such a way sɛ bɛdu baabi no wonni mark na wontumi use wɔn hwee. Nti mɛnnom nsuo no nwie na woabɛtua ka. Wodi nkan tɔ wie na woayusu. Ɛno yɛka sɛ prepaid a. Ne nkyerɛase ano no, wodi nkan to nsa na wɔayi wo so nti bale mita no wokɔtɔ ɛyi ebia ten units a wɔde nkan to ten units no ɛna woba bɛyi wo so nti wɔde nka tɔ kura nti fa sɛ woantɔ a wobɛtumi ayi so wontumi nyi so akɔyɛ sɛ telefon ayi wodi nkan tɔ credit no ansa na wayɛ dɛ bɛn wayi so first no deɛ nka bɛyi so credit na wie nti bosom no so a na de wo bale ayɛ dɛ bɛn abrɛ Te sɛ dɛdɛɛ bi. Without wɔn no wontumi nsusu hwee. Enti Janette kua no sɛ woanhwɛ yie mo a moyɛ sɛ ɔtaa bɛn duru a mɛ wakɔ akɔsi akura bi ase akɔdɔ afuo no. Aduaba na baakɔ dua no wodua wie na sɛ efifi a wontumi nsan nnua bio gye sɛ wosan kɔtɔ. Yɛpɛ deɛ ɔbɛsan abɔ mo bio. Nti without wɔn mark no wontumi ntɔ aba na woadua. Enti wei ne nneɛma wei nyinaa nti na Daniel chapter twelve no Verse four no se, Ɛwɔ se ɛ ɛ nipa bedi akɔneaba na nimdeɛ de bɛn adɔɔso. Se knowledge ɛkɔ so no, masa, twenty first century, na bɛɛma koraa da no na ɔbaa ma no ayɛ yie, na se ɔno ara wɔ create amango ayi ɛ bankye ɛ ɛ seed ama naba, wɔde DNA na ɛyɛ no, ɛna ontumi nyɛ. Hwɛ, na Russiafɔ ma pre ɛ ɛ president. Deɛ ɔwuiɛ ɔwuiɛ yɛ ɛyɛ ahedanteɛ biara n'akoma ne Nyankopɔn de maa no no ɛsɛe bɛ sɛ 2000 and ayi 1996 ɔbaa mu ɔmo yɛ artificial de ma na ma no tena ase ansa na wawu amen Ghana ha yi Professor Frimpong Boateng Korle-Bu heart transplanting ɔtumi yɛ yɛn tu obi akoma ebia sɛ kaa bɔ wo pa na ebia ɛya mo nan ne wo ti nyina na akoma no yɛ adwuma a kwan biara so wobɛwu yɛbɛtumi atu akoma no de ama de ohia bi ɛbɛyɛ yie. ama no atena ase amen nyankopɔn ayi n'ani ama wo berɛ woyɛ dɛ bɛyɛ adwuma ɛdu hɔ no ma mɛnteɛ mu mfrɛ wɔgyeɛ ɛfiri sɛ wopɛ wɔgyeɛ a wompɛ wɔgyeɛ nkyɛn sɛ me ɔwɔ yere wɔ ma sɛ wa wote aseɛ yudafoɔ ne helafoɔ akunafoɔ wohwɛ ho kakra a yɛmpɛ nnipa baaso bi a bɛhwɛ adwuma no so no stephen wu aseɛ ni amen ɛnti this is the time a wobɔ mpa yɛ a gyidie ne ɛbisa Woanya tam a yɛ pirikyi a wubepirikyi sɛ wubedi yiye, w'ani begye. Dabi, migyina na meka nokware no kyerɛ wo a, eye kyɛn sɛ metwa ntɔn akyerɛ wo. Wo de, kan Bible ma me. Kanto John chapter seven verse John seven. John chapter seven verse fifteen. Verse number fifteen. Mepatɔ tie, Kristi ba ahodoɔ mmienu, owia no aka Mark one twenty one. Kɔe. Na Yudafo no nwanwa. Mepatɔ tie o, Yesu pirikyii, ɛma pirikyii no ɛyɛ Yudafo no nwanwa. Na ɔse. Ɛna ɔmo se. Ɛyɛ dɛn na oyi nsuo anwoma pɛn? Ɛyɛ dɛn na oyi nsuo anwoma pɛn? Na oyi onim yi. Na nso onim yi pɛn? Yesu bua ɛkaa sɛ. Ɛna Yesu bua sɛ. Ne nkyerɛkyerɛ nyɛ me dea. Nkyerɛkyerɛ no ɛnyɛ ne dea. Na deɛ ɔsomaa me no dea. Verse fourteen no tiasɛm bi wɔ hɔ. Verse ma fourteen. Kɔe. Na afahyɛ no mfimfini no. Abere a afahyɛ no mfimfini no. Yesu kɔɔ ɛ ɛ mepaatɔ asɔre fie kɔ kyerɛkyerɛɛ. Yesu kɔɔ asɔre fie kɔ kyerɛkyerɛɛ. Kɔe. Mepaatɔ o, na ɛyɛ Yudafoɔ no nwanwa. Na ne nkyerɛkyerɛ no ɛyɛ Yudafoɔ no nwanwa. Mepaatɔ o. Bɛyɛ dɛm asɛm ntsi no, sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ m'apɛde a. Ɛno ntsi, Yesu ka kyerɛɛ hɔn dɛ, sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ Nyankopɔn apɛde a. Obehu sɛ me nkyerɛkyerɛ no fi Nyankopɔn anaa. Nkyerɛkyerɛ no fir Nyankopɔn. Anaasɛ fi me ankasa me tsirmu. Ntsi, saa nneɛma wei, sɛ obi yɛ Nyankopɔn apɛde no, hɔn a wobohu beebi a Nyankopɔn asɛm no fir ba. Yes. Ana ɔkaa John twelve forty nine so a, wɔse ɔno wɔ hɔn tsirmu nnkasa, na mbom deɛ ɔsomaa no no, ana wɔkyerɛ no nneɛma a wɔnka, ne nsa deɛ. Ɔnka. Wonsi nka no. Ntsi, yɛnkɔ Bible skuul, ɛnnɛ. Asafo di akɔyɛ sɛ wokɔ wokɔ medical school abɛyɛ doctor. Ti ɔkɔyɛ three months kɔ short cut. Wapɛ ayi bla white bi atɛ ne mu ne mu. Kura ne bible da n'akyi. Ɔkɔ nwa nyame nipa. Ti asɔ dɛm. Anyɛ ne de nipa bɛba. Ɛyɛ de ahwetɛhwete sam yɛn pɔn. Kɔla sin wonya. Obinya. Enti kaa wabɔ no wɔbɛte. Yɛde nyamesom adwuma kɔyɛ professional work. Sɛ obi kɔsua me ayi ɛdan si abɛsi dan no obi ne sɛ nyamesom akɔyɛ. Na na mepɛ sɛ obi te a na ɔte Honhom Kronkron Sukuu a ɔkɔ nso abɛnya dɛbɛn Honhom Kronkron. Dabi, Honhom Kronkron ankasa ankasa a ɛba nipa mu nipa bɔ bra kronkron no, mm, mepɛ ne sukuu na akɔ. Ɛno bi na nka metumi kɔ a, na nka masua Honhom Kronkron kɔ a ɛfa so bɛtena yɛ mu. Ɛne nokorɛ sukuu. Na wontumi nteɛ no, deɛ ɛbɔ me ha adwene no wonte. Na deɛ ɛde bɛgye saa gu bɔtwam deɛ wate.

Enti da bem no, ɛnyɛ bere a yɛbɛka akyerɛ wo sɛ wobɛdi yie, Nyame bɛhyira wo. Ɔbɛhyira wo ne ɔnhyira wo heaven nhyira no. Amen. Na ɔhyira wo sɛ wo gyidie no asi pi. Hwɛ Proverbs 26, 28 ɛna 28, 23. Preaching sese saa mmerɛ pre yɛni time sɛ wode bɛprikyi sɛ yɛdie bɛn, sika bɛn. Sese wɔn a wɔn ayenya wɔn kura no wɔn su. Afei na ayi ayi ɛɛ saako deɛ yɛde ne kɔ sɛ ɔmu kuo no ɔkaa sɛ wɔyɛ afei na ɔbɔ dagu in me o tia mu yɛ busa Michael Jackson hwɛ adeɛ ɛsɛ da fam saa amen bɔnsam nkyɛw adeɛ na bɛn enjoy opa ha no ma polita na saako na ti bɔ so opa ha no ma fan yɛ gɔ na nti bɔ so ɔka na aka nkeɛ ma afans ne kɛkɛ Afei ne yɛn nua no a devil in you enya mmaa mu afei na ɛbɛba wonim mu akɔbusa Tupac mo Lewin mo na hwɛ deɛ ɛkɔ so Lewin te hɔ nom from anɔpa kɔsi anwummerɛ na so wɔmmɔɔ cocaine no ne saa wei ohiahia wei ne ma ne mboro yɛ a ne ho ntɔɔ no amen Eminem bɛtumi ada firi anwummerɛ akɔsi anɔpa na ani bɛtumi akum a gye sɛ wɔmfa drugs saa na ɔyɛ overdose ansa na ɔtumi ada Ɛba na go tiri bi a ɔno ne no ntam. Mo de mo to bɔ nnwom na mo kɔ na mo nhwehwɛ na nehia mo. Mo ntie nsɛm na mo ka no. Ade nti etumi di mo atɛm na mo de nsa yi de kire yi de na ɔpanyin ka panyin pa yi de kire na panyin mu a ɛsɛ wɔbɔ dam a wɔani agye wɔn nsa so di. Wotwa na obi fɔ sɛ bra a ɔrebɔ dam anka bɛbono. Yɛde bɔ nnwom deɛ ɔresa. ayɛ mi sɛ o turo lɛgɛ turo lɛgɛ na papa panyin mu nso bɔ ntiri nko o yɛrɛ ayɛ o turo lɛgɛ abɔ ntiri nko ewu ayɛ ma ɛnso wɔde wɛɛ dɛ bɛn ɛsa ti na ɔsɛ nka four seven five se sɛ nyansa bɛ bɛti wadi wata mu nka yɛ kyɛn sɛ wobɛtie nkwa sa fɔ dom toɔ ɛnka wɔn abɔ bɛn. Hwanhwan aa tu bi to hwanhwan sɛ ade ma ade o, ade go crazy, na Kristoni nso retu bi ade ma a. Na ha yɛ bea bɔnefo kɔ? Dabi. Wobɔ dam a wonsi soro hɔ. Wɔse wo mma dwom yɛ dɛ bɛ, ɛnte. Wabɔ dam a ha wo nsi hɔ. Nya abɔdamfoɔ kuro. Wabɔ dam a kɔ Psychiatric Hospital ɛwɔ Asalam. Hɔ na kɔ. Amen. Na wo Nyankopɔn, mese na wiasefoɔ no kɔ, wonsu. First na na bonsam ma wiasefoɔ di dɛ. Ɛnɛ. ewiasefoɔ no kɔn mu yɛ dɛ wɔn wɔ sum amen wo deɛ kan baabo neɛ nkɔ awo ɛka seɛ ɛberɛ a ɛnkyɛ biara na ewiase awie yɛ aduru no woka kyerɛ sɛ yɛ sɛ woda so ɛɛporo asaase asaase na awurɛgyima no awura ɛtɛtena mu koraa no no wɔdwane asaase deɛ wɔtɔn no koraa no wɔdwane Na Leviticus bɛba sɛ montɔn asase no korakora, montontɔn di saa afa ahente fitaa bi ase. Daabi bɛbutu ti. Obi a ɔbɛba ɔbɛba bɛhu no. So ɔhunu, watwa bi ama no. Nyɛ saa. Saa. Watwa bi ama no. Nipa mmiɛnsa koraa wɔn tɔ baako. Wɔsɛ montɔn asase no deɛ bɛyɛ korakora na moyɛ ahɔhoɔ wɔ hɔ. Wɔtɔn. Tɔn na gye di. Asase baako half plot. Forty eight million. Na wo paa bɔ na saa asɔ no wohyɛ ahenkyɛ te saa nom na wogye di. Atɔn ma nipa ses. Atɔn ma nipa ses. Awurade bɛ pie. Amen. Amen. Wo de na edu ewia se yɛ se yɛ bɛ gya no ma me san ka mo kanfo. Na ka Peter yɛ san ko bewu. Paul yɛ san ke besi na bo. Wo de kan Bible ne yɛn sɛ afɛdɛ fɛdɛ bɛ wo ma. Yɛn kɔɛ. Me pa atɔ tie o. Kae Bible no yie, na mu nna hɔ yie. Wɔse, Tɛkyerɛma atorofo yɛ dɛn? That's right. Tɛkyerɛma a ɛretwa ntorɔ no, time biara ɛpɛ nipa a ɛdɛ bɛn? Apira no. Mebaeɛ yi, Nyankopɔn bɛdɔ, Nyankopɔn bɛhyira wo, mehuri so ne adeade a w'ani bɛgye. Ba me nkyɛn ntoro akyerɛ wo, nti meka kyerɛ mo ana a mede yɔɔ saa, na nya wo a ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛpira wo. Kɔe. Na ano dɛfɛdɛfɛde deɛ ɔsɛ yɛ ba. Na ano a dɛfɛdɛfɛ hɔ, ɛdeɛba ne na ɛba? Ɔsɛ yɛ. Ɛde wo kɔ gya mu. Straight. Sɛ mɛka asɛm ama w'ani agye wo ho no nti na Job 31, 21 no se, Sɛ yɛ dɛfɛdɛfɛ yɛ ano akyerɛ mo a, na anka ɛbɛka kakra bi pɛ, na yɛ yɔnfo a yɛne bɛ afa yɛ kɔ. Ɛberɛ a wɔsi ɛka nokorɛ no nie. Na ana asa man do kwan no owura mu a ɔmpue ma biom? Dabida. Gye wonhu deɛ ɛwɔ hɔ. Saa. Ɔno ako ho ano aka hɔ. Amen. Amen. 28 wɔn ntirɛ no yɛnhwɛ adeɛ. 28 verse 23 deɛ ɔka bi anim no. Deɛ ɔka obi anim no. Ɛyɛ akyire a. Ɛsɛ tie o sɛ woyɛ bɔne na ɛnsɛ yi no wo bɔne na woyɛ no sɛ yɛbɔ so ano yɛde ka wɔn anim na wote aseɛ na sɛ wogyae bɔne no yɛ a ɛyɛ akyire atɛmu da mu a. Wɔanya animuonyam. Nanfo bɛfrɛ aka sɛ maame wei na ɔyɛ kɔmɔ so afei deɛ wɔgyae yɛ nti ɔbɛhu Awurade. Ɛyɛ akyire a ɔbɛnya animuonyam akyɛn sɛ ɔbɛgyina ano moma yɛ sɛ nanfoɔ deɛ wɔn nsam ɔnyɛ ɛnni awerɛhoɔ. Nya gyidie sɛ ɛnka nkuguo asɛm da. Na ɛyi Bible no kaa sɛdeɛ Israelfoɔ no kaa sɛ deɛ obi na ɔde bɔɔ wɔn no wɔn ara kaa sɛ ɛɛ bɔne no a wɔkaeɛ no. nyina kɔ de bɔn ayɛ dɛ bɛn ɛbaa ɔmo so nti yɛ akoa no ka nsɛmpa na aka sɛ ɔmo no de bɔn ka hyɛ nti na akoa yɛ ɛyɛ nsa daabi number fourteen verse eleven wɔde ka to nyankopɔn akyerɛ sɛ ɔmo nyini ni ne nyankopɔn ɔmo akɔho wɔ ɔman no sɛ ɔman no soso no nyankopɔn sɛ mbɛdi nkunim a mosi mo nni nkunim na wɔpo nyankopɔn asɛm ato atwene na ɔmo sɛ ɔmo asese no ɔsesa ɔmo nsese mo deɛ a mo anyɛ ma nti no deɛ mo maka no saa na ɔmo mo sa dɛ bɛyɛ ayɛ mo Sɛ woayɛ Nyankopɔn ani a, wo de ɔpa a. Eh, bayifoɔ, Mark one twenty one yi a nka wɔkan toa so yi, kɔ kan toa so, wobɛhu sɛ ɔ, ɔno, Yesu kɔɔ asɔre a ɔwɔ preaching no, na bayifoɔ nso te hɔ, honhommɔne nso te asɔredɛm hɔ. Wɔnim sɛ Yesu bɛba nso ɔkɔ hɔ. Honhommɔne a ɔno, na Matthew chapter four ne Luke chapter four, Yesu koraa wie fasting forty days no, ɔnyɛ three days dry o. Owie yɛ na abonsam kɔɔ sɛ mebɛsɛ wahwɛ. Na wo yɛ fasting for ayi, sensei toa so nansa a, wo so ayɛ ɔga, wonkɔɔ hwee. Ɔnkɔ baabiara, gye sɛ Ephesians 6 verse 17 na akodeɛ no wahyɛ ne ɔba a wogyina hɔ. Anyansa a First Corinthians 10 12 no se, wo a wo wo ɛyɛ wo sɛ wogyina hɔ no hwɛ yie na ebenu wase ama wahwe fam. Amen. Amen. Enti ɛbrɛ adu sɛ yɛma nnipa hu nokwasɛm no. Amen. Amen. Ɛde aba Nyankopɔn ho sɛ mo bɛyɛ nnua no na mo abɛyɛ mo de na nnipa de na ɛkɔ de Nyankopɔn de na mo bɛkyi atom.

Jeremia 4 4 22 animka no bi no no Jeremia 4 22 no animka no no ɛne ɛfa Jeremia chapter 10 verse 8 ɛno nso yɛ animka deɛ na ɛfa no animka yɛ ana ɛka sɛ animka no nyɛ animka o atɛn yɛ nkɔdam ka na ɛka animka na ɛhyɛ nka wo su kɔɛ Jeremia 4:22. Ti asɛm a wɔka. Wɔsi efiri sɛ mɛmɛ agyi mi. Wei ne anum ka. Mɛmɛ ayɛ dɛ. Agyi mi. Sabi sabi wɔ mu. Dabi. Nti fa ne sɛ. Yɛayɛ me man na yɛamfa me man no. Ɛnna ɛkɔyɛɛ one person bi a Sarah, nti fa Sarah sɛ ɔkɔe, ɛfiri sɛ deɛn? Ɛfiri sɛ Sarah wagyi me. Ɛhɛn. Amen. Ɔn sɛ asɛm no teɛ? Yɛnyi me man no mfiri hɔ na yɛnkɔ ne hɔ. Asɛ wei ɔman no na ɛyɛ nti na ɛyɛ ne me man. Nti fa sɛ kɛyɛ one person a, me ma, Sarah ayɛ dɛ bɛn? Wagyi me. No sɛbe. No sɛbe. Na Jeremiah kaa asɛm wɔ awie a fa ho adi. Sɛ ɔn deɛ bura no deɛ akɔ de ne fie. Yɛakyi n'akoma a yɛyi no a ne yɛsan de kɔsi mu.

Ka kyerɛ wɔn a, now sɛ wɔn nyinaa yɛ mmoa ne nkwasea akɔ, abɛfiri sɛ ɛfa ho adi. Nti Jeremia, ne problem ne problem problem no ase ano. Ɛna Nyankopɔn aka sɛ kɔgyina ha, wokɔgyina hɔ wie a, na mede m'asɛm ama wɔ hɔ. Tiɛ ne yɛ ohwɛ Jeremia 7 verse 1. Jeremia pro adiifoɔ ba ɛbaa hɔ nom nyinaa, deɛ ɔnyaa problem kɛseɛ paa Jeremia. Deɛ ɔkɔɔ problem paa, nyɛ biribiara o. Nyankopɔn na ɛkyerɛ baabi akɔgyina, wokɔgyina hɔ wie a, na makasa akyerɛ wo sɛ ka. Ebi a nkogyina ka kyerɛ wanka ankɔ. Mm, wo bɛ suro. Wɔn nso kogyina hɔ wie kogyina hɔ wie a, na ma ka asɛm akyerɛ hɔ. Hwɛ Jeremia nsɛm no wan. Ɔse, Asɛm a efiri Awurade nkyɛn baa Yeremia nkyɛn sɛ. Sɛ ɔnyɛ dɛn? Kogyina Awurade fie pon kɛseɛ mu. Tie yie o! Kogyina Awurade fie pon kɛseɛ no mu. Kɔ. Na kɔ pae asɛm yi ho ka sɛ. Na, na pae asɛm yi ka sɛ.

Amen. Amen. Tia na asɔfo ne piti yiedie nso nyame ne sɛ hia. Ee, wonso mu Nyankopɔn ne sɛ hia. Matthew 6:19 wo deɛ 8:19 kan. Wonso Nyankopɔn ne sɛ hia wɔ. Hwɛ. Adisɛm 2 verse 1 se wɔnim wɔn hia na ogyaba yi wo hia. Wo papa ne sɔɔsɔ. Nyɛ saa. Tete tete yi sile bi hɔnom na awie nam kɔkokɔ.

Wo a bɛba bia ɛnam sɛ ahoha ho ahohia wɔ mu nti. Nyadesɛm six nine. Enti wo a bɛwura mu biara no, wode nisuo na ɛwura mu, nyare pɔɔ ne ɔnisuo. Wo deɛ ɔnoma ɔnem seresere wɔ gu twetwee, wo ko akyi nam sɛ tie ni. Ɔmfata kuro no mu. Ka kyerɛ me sɛ ɔyɛ nso na ama no nnyinaeɛ.

kwan. Yɛtoa so no, ɔso na ɔde nne kɛseɛ teaa mu sɛ. Ɛnna saa nkurɔfoɔ no rema Onyankopɔn ɔtaa homa no so ne prɛsa sɛ. Awurade. Awurade. Ɔkronkronni ne ɔnokwafoɔ. Ɔkronkronni ne nokwafoɔ. Woremmu atɛn. Atɛn, atemmuo na wokaa sɛ abɛn, abɛn, abɛn a yɛgyina so wuiɛ, na dɛn mu. Na woretɔ wɔn a wɔn. Na wɔn a wɔkunkum yɛn na wɔte wiase a wɔhoahoa wɔn ho no, da bɛn na wobɛtɔ wɔn so were ama yɛn? Wiase afiri kwan. Ɔse na wɔn mu biara ataade fitaa. Ɛna Nyankopɔn ma obi ataade fitaa hyɛɛ yɛ. Ɛna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ. Wɔnhome bere tiaa bi nkosi sɛ. Wɔnhome bere tiaa bi nkosi sɛ. Wɔn wura akwaa ne wɔn a, wɔn nuanom a. Wɔn wura akwaa bi wɔ asaase so. Ne wɔn nuanom a. Ɛne wɔn nuanom a. Wɔbɛku wɔn te sɛ wɔn no. Wɔbɛyɛ dɛn? Wɔbɛku wɔn. Wɔbɛku wɔn te sɛ mo a moawu no. Wɔn dodoɔ bɛyɛ dɛn? ɛbɛsɔ ano te kuro no no yɛmmoro wo nkunkum wo a wonkɔka wɔn ho te na ɔkɔ handkerchief no wowura mu pɛ wɔde pɔ no ma nisuo bi kɔ ɛyɛ esu ne ahometeɛ te na Acts 14:22 no wɔ sɛ wɔhyɛ asafo no nyinaa kra den ɛsaa ka kyerɛ wɔn sɛ wɔn ntena gyidie no mu na ɛnam wɔn nam amanehunu pii mu na baakɔ pii na akɔ ahene no nyɛ yiedie pii mu amanehunu pii mu Yɛ Matthew eight nineteen. Ɔmo ɔmo kasa wosi nya nkɔmɔ ne sɛ nyia wɔn. Nhyira deɛ Kristo ni bia wɔ sɛ wonya Nyankopɔn mu nhyira. Nyankopɔn mu nhyira no yɛ Luke eleven twenty eight. Nhyira no Nyankopɔn asɛm mu a odi soɔ. Adi sɛ one three. Nhyira no obi a ɔnante abɔnefoɔ gyina mu. Because wɔyɛ saa nneɛma wɔ yi a heaven no ba wɔ bɛwura mu. Heaven nso wura mu a sika na akɔ nante so. Nti adeɛ a ɛyɛ die no ɛnyɛ fam ha te na John 16:20 wɔte wiasefo no mo ani bɛgye na mo mo wura aho na moasu na mo mo ne deɛ deɛ ayɛ daakye no na mo wura ho bɛtɛ no ayɛ ne gyeɛ. Okristo ni pɛ ni deɛ no wɔ fam ha. Owie a wɔsafo yi no wɔ soro. Ɛbɛyie. Dabi. Ɛnyɛ sɛ nyapɔn nhyɛ no. Wɔrenhyɛ ne saa da. Ɛnte saa koraa. Ka Bible no yɛnkɔ. Wɔsi na atwerɛ Matthew eh, eight verse nineteen. Ma ho na si ma no. Wɔsi na atwerɛfoɔ bi bɛ bɛ bɛka kyerɛ no sɛ. Ɔtwerɛfoɔ bɛka kyerɛ Yesu sɛ. Ɔkyerɛkyerɛfoɔ. Ɔkyerɛkyerɛfoɔ. Baabi ara a bɛkɔ no. Mepatɔ Yesu na yɛte me din akyi ne sɛ hia me no. Wɔn na ɛka sɛ ni. Kyerɛkyerɛfoɔ baabi a bɛkɔ bia mɛyɛ dɛn? Mɛdi w'akyi. Mɛdi w'akyi. Kwan. Na Yesu se no sɛ. Ɛna Yesu ka kyerɛ no sɛ. Sakraman wɔ bɔn. Hwɛ.

ne dan a ɔda mu da bɛn wɔ abɔn, ewia mu nnomaa ne dan a ɔda mu da bɛn pirebuo, nnipa nso dɛn bɛn na nnipa da mu? Onipa ba no da Mɛba, nipa da dan mu. nipa da ɛda dɛn bɛn adeɛ mu? Ɛdan mu. Meda ase. Yɛhwɛ Yesu sɛ ne wuru ma no ɔ, kɔe. Ɔse na onipa ba no deɛ. Ɔno Yesu no deɛ. Ɔni faako a ɔde ne tiri toɔ. Enti Yesu no mpo ne sɛ ne wuru mu a, duru sɛ ɔkyinkyin anaa adeɛ nsa a, ɔde ne ti yɛ dɛ bɛn ɛtoɔ. Ɔnam ano kɔhu dua bi a na wakɔda aseɛ. Adeɛ kye na ɔno na ɛkorɔ no. Woka kyerɛ me sɛ sɛ wode bɛba wo yɛ akyi a, ɛwɔ sɛ woyɛ yie, na ɔno na wiase nneɛma nyinaa ne dea, na mpakyɛ deɛ ɔno bɔɔ yɛ no kora hɛ deɛ wɔyɛ. Ɔno nko a wɔbɔɔ ne nyinaa maa no o. Hmm. Woka Kolose 1 verse 14 to 15 na wɔ sɛ ɔnam no sɛ na ɛbɔ wiase nneɛma nyinaa, na yɛbɔ maa no, na deɛ ɛbɔ maa no no nkɔ hɛ deɛ wɔkyerɛ, sɛ no wulum kora wɔne bi. Wobɛpɛ no, wobɛdi n'akyi. Sɛ ka kyerɛ me sɛ wode Nyankopɔn kyɛ me sɛ hia wo. Kyerɛ sɛ gya ɔpɛ sɛ ɔkyɛ Yesu sɛn? Osika aba nso ɛtra so deɛ ɛwɔ hɔ. Amen. Amen. Enti wo nso a wo nso wonni bi nso na wɔ sɛ ɛyɛ bere a woma nyamesom papa no da adi ma wo. Amen. Amen. Anyɛ saa a wobɛsu wɔ ha saa akɔsu wɔ gya mu. Double punishment. Because ɛdeɛ Awurade de ba no Abufuo no ɛba no ɛnyɛ yidze o, ɛnyɛ yidze koraa. Wohwɛ Isaiah thirteen six n'adam poba verse nine a, ɛnna fam koraa. Wodɛ kan Isaiah thirteen verse six, Nyankopɔn abufuo ɛnna fam. Yɛ a yɛfa no simple saa no. Ɛnti sɛ egyina First Timothy six verse eight, sɛ wowɔ deɛ wobɛdi deɛ wobɛfiri a, ma ɛno ara nnɔɔso ma wo. Na deɛ ɛhia no na ɔkaeɛ wɔ First Timothy six verse six sɛ, Nyamesom pa a abodwoɔ wɔ mu no yɛ adenya kɛseɛ.

Nhyiamu bɛkɔ biara wɔ kwan biara so. Ha! Nhyiamu deɛ ɔtena hu sɛ kwan biara so. Because wohwɛ sika ɛsɛ wata asoɔ. Na ahwɛ wɔyɛ wɔn totoyɛ na wobɛkɔ. Ti nhyiamu deɛ wobɛkɔ wɔsɛ kwan biara so bɛdɛ wobɛkɔ. Edu ha bi nso bɛkɔ bi a wosɛ wɔn ahɔ. Na kasa wa nya ɔsom no wonya nye wo ni. Wo check wo life a obi ho asɛm nhyɛ mu kɔnkɔnsa hyɛ mu a yɛaka wɔ hɔ nti wobɛka sɛ wɔ ɔnoa hɔ na asɛm nam no duru na ɔno ka sɛ mehuu sɛ womfata a ɛhɔ no wontumi so nkyɛngyi w'adwene amen ɛberɛ a ɛwɔ sɛ wokyɛngyi w'adwene nie enti fɛbita 414 ɔka asɛm bi kyɛm no mmienu sɛ yɛwɔ ɛnyɛ amanneɛ bi a ɛbɛhu no a na wɔ sɛ hu no sɛ kristo nti woka sɛ daniel ɛkɔdii Ɛyɛ mpanyimfo du nkɔnkɔnsa na ɛbɛda adi na ɛde kɔde kɔmaa ɔhene no a na ɔhene nsɛm fa da ne kɔ gyata mmere mu a ka bɔfo a ɔbɛyi no. Dabi, wɔka sɛ Sadrak kɔfaa obi yere, ɛna edu hɔ no deɛ ɛkyee no na ɛde no kɔmaa ɔhene na ɔhene se momfa no kɔto wɔn nkɔgu gya mu a ka bɔfo a ɔbɛyi wɔn. Dabi. Masa amanehunu no sɛ hunu amane na hu amane sɛ wiase ni a wɔ problem. Ɛwɔ sɛ hunu amane sɛ tenenee nti ti na Matthew 5 verse 11 ka sɛ. Nhyira ne wɔn a trenee nti wɔtaa wɔn, na wɔyɛ wɔn. Na akodi kɔkɔ nsa ne edi w'atam a ɛte ne ho deɛ. Kɔka obi ho asɛm na w'ano akɔgye wo nka nea afrɛ wo. Wei nyɛ deɛ ɛtoo Samson no bia, nyɛ deɛ ɛtoo Daniel no bia. Wei deɛ woawa bɔne na ɛyɛ wo saa. Amen. Mɛpa sɛ wotie o, sɛ yɛdi w'atam na ɛyɛ atam ni na yɛredi wo no, Yɛatu atam sɛ Ɔbaa adeɛ Mesaia no atena mo ahuhudeɛ soɔ nti a, Nhyira ne mo. ɛhɔ na awɔ nhyira, Ɛfiri sɛ, ɛfiri sɛ. animuonyam ne Nyankopɔn wɔ mo so. Tie no yie paa o. Animuonyam ne Nyankopɔn deɛ bɛn? Honhom wɔ mo so. Na momma mo bi nnhunu amane. Na momma yɛn mu bi nnhunu amane. Te sɛ awudifoɔ. Sɛ ebia maame wei akɔka asɛm bi, yɛ a asɛm no de obi akɔ awuo, mepaakyɛw, awudie gu ahodoɔ tu. Awudu, awudi a ɛyɛ die no, egua wo dɛdɛbɛ tu. Amen. Because woka ɛfɛ John 3 verse 15 a ɛreba no a wɔka asɛm bi kyerɛ me no mmienu sɛ awudie egua ahodoɔ tu. Awudie yɛwɔ deɛ wɔbi wɔ no ma wo ntini mfa sika nkɔwɔ obi nko no. Ba Jeremia 18 18 hyɛ hɔ no mɛkwan a wɔfaa so pɛ sɛ wɔnom nsakyera ma edi awu. Enti ɔse, momma obi ɛhunu amane sɛ owudifoɔ. Kɔe. Anaa owifoɔ. Ae, kan First John ne hwɛ ade. First John chapter 3. Ɛhɛn. Verse number 15 no. Kɔe. Ɔse, Ɛhɛn. obiara a ɔtan ne nua. Mepaakyɛ, ɔse obi a ɔtan ne nua no. Ɛyɛ owudifoɔ. Ɛyɛ dɛn? Owudifoɔ. Medaase. Ɛna saa Peter no nso se, mamma yɛnhunu amane sɛ deɛbɛn? Awudifoɔ. Awudifoɔ. Enti mɛnkɔ nkɔtaa obi. Nyankopɔn se, Wotaa wo nua a, woyɛ dɛn? Woyɛ wudifoɔ. Nti Mmara Nsɛm Du no, Exodus chapter twenty verse number fourteen no se, Nniɛ o. Saa Mmara Nsɛm yi, wobɛgyina ano ma, nniɛ, wokaa se woapa ase. Wotaa wo nua a, woyɛ wudifoɔ. Ɛna ɔse, Daa nkwa na ɛde bɛn, ɛntena owudifoɔ mu. Dabi, dabi, dabi, da. Enti ɔse, Menka nkyerɛ wo, kɛtrɛma, yɛtumi de di nnipa awu. Hwɛ James 3 vs 1 a, ɔse kɛtrɛma nso yɛ adeɛ a awuduro ayɛ dɛ bɛn, ahyɛ ne ma. Kɛtrɛma no, awuduro ayɛ dɛ bɛn, ahyɛ ne ma. Nti du baabi a, yɛ a na adapɛtwa na ɛkɔ soɔ no. Otia, na obu no sɛ anigyeɛ. Enti Yesu ka kyerɛ asuafoɔ no sɛ, sɛ wɔyɛ mo saa wɔ asɛm no ho nti a, na wɔn ani ayɛ bɛn? Agye. Nti sɛ wɔaka atua no so wɔ soro, me me, mete sɛ mo, obi mo retwa mo adapaa wɔ Onyankopɔn asɛm ho a, menhame. M'ani saa agye. Amen. Amen. Jeremia hyɛ nkɔm hyɛ nkɔm hyɛ nkɔm hyɛ nkɔm no, ɔmaa no faa plan sɛ, yɛmpɛ kwan bi a yɛbɛfa so a yɛbɛkum Jeremia. Na wɔahu sɛ honam fam no, wotwa to Jeremia, wonya no nku no. But ɛkwan baako a yɛfa so bɛku no ne sɛ yɛbɛka ne ho nsɛm. Anapa atwa. Wode kan Bible ha de. Jeremia 18 verse number 18 no. Kɔe. Ɔso na ɔkaa sɛ. Ɛna ɔman no kaa sɛ. Mommra na yɛnkɔpam Jeremia tiri so. Yɛnkɔpam Jeremia tiri so. Na mmara rem. Na mmara remfiri. Ɛmfiri ɔsɔfoɔ because Jeremia na apɔn nam ne so ɛka asɛm kyerɛ ɔman no. Jeremia tee asɛm no a ɔkɔ Nyankopɔn sɔfo hɔ sɛ, Sei na Awurade aka o, enti monka asɛm yi nkyerɛ ɔman no. Anaasɛ, Ɔhene, sɛdeɛ Awurade aka o, hwɛ ɔman no yie. Enti ɔse wɔmpam Jeremia tiri no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmara no bɛfiri ɔsɔfoɔ hɔ. Kwae. Na afutuo rempa Onyankopɔn. Okay, da bi a woka nsɛmpɛ na sɛ yɛku wo a. Nsɛmpa bɛtumi abɛka bio. Daabi. Nti adwene no no. Nti yɛpɛ sɛ ade no efiri hɔ nom. Nti ade no firi hɔ nom no. Ɔmo plane sɛ sɛ yɛakɔ no physical na sɛ ɛɛ eh, spiritually no wobɔ ne to ɔmo hu mu na etuo ne nkɔ. Woyɛ bɛyifo wotaataa ne nyɛ yie bi a. Ɛna ɔmo tɛn ne ɔmo plan baako. Yɛn hɔ a na bɛ apam bɛbɛ yi nsu. Kɔɛ. Nea ɛtoa soɔ no, Aha. ɔse mommra me yɛmfa tɛkyerɛma nku no. Ɔmo deɛ bɛn na ɛbɛku no? Tɛkyerɛma nku no. Medaase nti ɛneɛ wobɛte yɛse yɛaka ho asɛm wɔ ha. Wotia no akoma. Yɛaka ho asɛm wɔ ha. Kɛtrɛma, kɛtrɛma, because spiritual attack na ɛba a yɛntumi hu. Nti ɛneɛ neɛ aka ano deɛ. Yɛka sɛ nnipa bɛgye. Hyɛ wo ara ma wɔhu sɛ yes, wote ano ne w'akoma ɛbɔ pali, pali, pali, pali, pali. Yɛde katawa no ɛreku nnipa wo sunsum mu no. Amen. Amen. Wote biara ɔyɛ confused. Enti ɛba no saa no a, na wohu sɛ e, Messiah no a wodi n'akyi no, ebi too no. Amen. Hwɛ Mark 3 verse 21. na twa adeɛ na hwɛ John ten twenty mɛ o nti mɛ mɛ o ka mi ho asɛm a ɔbɛka na wo na wo problem mɛ mɛ ti a na ma sere na ma da ebi a wo nsoso na wakoma ase tu wɔ ho John ten twenty Yesu apirikyi awie hwɛ Farisifoɔ ha wɔ ho. Mark three twenty one. Yɛn kɔɛ. Ɔsi na hena ne wɔ nipa ti ɔsi na ɔsi na ne ho nipa tee no. Mɛ pa akyɛw tie o Yesu ɛɛpirikyi ɛhɔ pirikyi a ɔno yɛ greater one a mɛ hwɛ na sua no no. Wɔno pirikyi a wɔno ne honam nipa. Mepaatɔ ɔn sɛ Matthew chapter ten thirty four ɛba down wɔsi wɔba abɛ paapaa yɛ mu na ɛba no saa no a efie honam fam fie mpo a ɛgya bɛ soro atia ne ba na ne ba soro atia n'agya na ɔne ba fie foɔ bɛyɛ dɛ bɛyɛ n'atamfo ɛba ɔsom mu nso so a Hebrews three verse one no. ɛ up to ɛ five no wɔsi moses edi nyankopɔn fie so ɛna yesu nso bedi nyankopɔn efie so na ne fie no nso ɛne yɛn ɛwɔ first corinthians three verse nine yɛ nyankopɔn fie ɛnna ɛsɛn onipa fie fo bɛyɛ n'atamfo no yɛwɔ asɔreba no wɔn wɔ asɔreba no a wɔn yɛ adwuma nyankopɔn fie no wɔn bɛsɛ atwa ne ho ayɛ wɔ tamfo amen nti sɛ kanaka obi bɛkum Ɛbɛ ɛbɛyɛ ade ama Yesu wawu a na anka enim sɛ anka enye Judas da. Nka otu a ɔne no betiam. Nanso ne.